Demokratie ass e Grondfeiler e bësse vun eiser Politik. Et ass och e bësse komplex doriwwer ze diskutéieren, well et u sech eng ganz Rei vun Domäner betrëfft. Et ass e Grondfeiler an deem Sënn och, datt mir Demokratie u sech aneschters verstinn, wéi déi meescht et wëlle verstoen. Fir eis ass Demokratie jo e permanente Konzept, also mir si schonn Unhänger vun der permanenter Demokratie. wann een esou e Wuert wëllt benotzen, dat heescht, datt mir net just d'Demokratie ugesinn wéi eng op d'Zäit beschränkten Delegatioun vun der Muecht gesinn. Mir sinn natierlech net der Meenung, datt eng gewëss Form vu representativer Demokratie falsch wier, mee mir sinn der Meenung, datt dat bei wäitem net genuch ass an datt dat och just u sech eng Etapp ass vun der reeller Demokratie, déi iergendeng Kéier d'Mënschheet zu enger nächster Etapp vun der Zivilisatioun wäert bréngen. Also mir si schonn Demokraten, duerchaus, an dat ass natierlech, well d'Demokratie an eisen Aen ass eng Fro vun der Muecht. An dat ass déi Fro, déi een ëmmer muss stellen. Mir liewen awer elo an enger Zäit, wou Demokratie ofgebaut gëtt, wou d'Populärmuecht ofgebaut gëtt. Mir sinn op engem Kongress, wou mer iwwert de Rahmenwahlprogramm fir d'Gemengewahlen diskutéieren. Ech fänke elo kuerz u mam europäeschen Niveau, well ech mengen, an dat maache mir jo och, mir mussen all déi Niveauen mateneen a Verbindung setzen. An elo gesi mer jo grad, datt déi weltwäit Kris vum Kapitalismus, déi schonn e puer Joren undauert, Déi kee gesinn, déi anscheinend keen huet gesi kommen, ausser vill Lénker, ouni den Datum fest unzeginn. Mee mir hunn zu deene gehéiert, déi ëmmer gesot hunn, datt et iergendeng Kéier wäert zu gréisser Problemer féieren. Ech soen Lénker net als déi Lénk, mee iwwer hei zu Lëtzebuerg an op all aner Plaz vun der Welt. datt déi weltwäit Kris vum Kapitalismus gëtt vun den Oligarchië benotzt, fir hiren neoliberalen Agenda duerchzesetzen. An dat geet dann am beschten, wann een och déi grouss Masse vun den Entscheedungsprozeduren ëmmer méi, op eng subtil Aart a Weis, muss ee soen, ausschléisst. Dat ass e ganz komplexe System, tëscht de Weltwährungsfong, den FMI, deen vun engem, anscheinend vun engem Sozialist gefouert gëtt, oder Leit mengen, dat wier e Sozialist, muss een hoffen, datt dat, deen och nach soll gehandelt ginn, fir den nächste President vu Frankräich ze ginn, dat wär, dat géif dann heeschen, datt d'Gauche erëm eng Kéier géif verléieren. E komplexe System vun FMI, vun de Finanzmäert, déi duerch hir Notatiounsagencen dann eben och Ugrëffer maachen, starten, kriminell Ugrëffer starten géint d'Bevëlkerungen, géint Staaten, den FMI, deen dat orchestréiert, an d'EU, déi leider nach just e Mechanismus ass oder nach ëmmer méi sech zu engem Mechanismus degradéiert, fir déi Saachen duerch, déi neoliberal Politiken duerchzesetzen. An dat ass natierlech ganz komplizéiert, fir dat ëmmer nozevollzéien. Mir hu selwer Schwierigkeeten och ëmmer, fir all déi Saachen nozevollzéien, well mer versiche jo heiansdo dozou Stellung ze huelen. Et mierkt een dann och, datt an deene leschte Joren op där Fro, grad op där Fro, sech zwou Gauchen u sech e bëssen esou e bëssen etabléiert hunn, déi, Ab 2005, de Referendum, den EU-Referendum iwwert dee sougenannten Traité, do huet ee gemierkt, wat fir eng Gauche réellement fir eng antiliberal a réellement demokratescht Europa wier. Dat war d'Gauche vum Neen an d'Gauche vum Jo, déi leider mat weiderhin an deem neoliberale Mainstream matgeschwommen ass a warscheinlech e Feeler gemaach huet, Lissabonner Vertrag, deen duerno duerchgepeitscht gëtt, dat ass nach vill méi rezent. Also mir gesinn, datt mer an enger Phas sinn, wou einfach d'Meenung vun der Bevëlkerung net respektéiert gëtt. D'Gemengen sinn dann natierlech och en Niveau fir d'Demokratie auszeweiden. Do gëtt natierlech awer och Demokratieofbau bedriwwen, an dat fänkt natierlech och schonn u beim Ofbau vun den ëffentlechen Déngschter, wann déi verscherbelt ginn. De Justin ass drop agaangen, de Marc och. Mee dat ass natierlech och eng Fro vun der Demokratie, wann een an der Stad gesäit, wéi de gréng-liberale Schäfferot eng éischt Etapp vun der Privatiséierung vun der Energie agaangen ass, déi elo vun enger privater Societéit verwalt gëtt. Oh, si soen, Gemeng, datt d'Gemengen an de Stat weiderhi wäerten am Verwaltungsrot sëtzen a weiderhi wäerte kënne matentscheeden. Dat ass Quatsch. Elo funktionéiert alles no aner Interessen. An dass d'Fro, déi ökologesch Fro, déi de Justin zu Recht pointéiert huet, well mer net méi richteg wëssen, wat wou, wat fir eng Energie mer kréien a wat fir eng gespeist gëtt. Mee et ass och eng demokratesch Fro, well mer net méi ganz genau wëssen, a wat fir engen Interessen déi Societéite funktionéieren, well mir sinn der Meenung, datt d'Gemenge sollen, an dat ass eng eminent demokratesch Fro, datt d'Gemenge sollen iwwert hir eege Ressourcen entscheeden, Pläng opbauen, d'Bevëlkerungen, d'Gewerkschaften an ökologesch Verbänn mat abannen an decidéiere loosse wat fir eng Energie produzéiert soll ginn, zu wat fir engen Zwecker, woumadder an a welche Quantitéiten. Well et ginn en plus esou vill alternativ Energien a Méiglechkeeten, esou vill Opportunitéiten, fir déi weider auszubauen. Dat ass natierlech net am Interesse vu gewësse Lobbyen, vu gewëssen Energieindustrien, mä et ass alles méiglech, och wann een a leschter Zäit permanent gesot kritt, déi Energien, déi alternativ Energien, déi sinn nach z'entwéckelen, vläit iergendeng Kéier an 20, 30 Joer, an dat gëtt deier a sou weider. Et ass genau de Géigendeel, mir wëssen dat. Et kann een dat alles justement dann och decidéieren, wann déi Gidder an ëffentlecher Hand bleiwen a vun der ëffentlecher Hand kontrolléiert ginn a vun déi der Bevëlkerung erméiglecht, och Muecht doriwwer ze huelen. Well Gemengepolitik ass net just eng sougenannte pragmatesch an entpolitiséiert Verwaltung vun de Geschécker vun der Gemeng. Et sinn och d'Schalthiewelen, fir ze decidéieren, wat fir eng Gelder een ausgëtt a, ganz wichteg, wou ee Gelder och ee siche geet. An do menge mir och, datt op deem eminenten Niveau vu Gemengesouveränitéit, dat heescht d'Gelder, muss d'Bevëlkerung mat agebonne ginn an och net just mat schwätzen, mee mat decidéieren. Decidéieren, dat ass dat, wat Wichtiges ass. Mee de Problem ass och deen, dee sech stellt, Wat bréngt d'Gemengendemokratie, wann d'Gemengen net méi iwwert déi finanziell Instrumenter verfüügt, fir nach iwwerhaapt kënnen Politik ze maachen. De Marc ass och drop agaangen, e mécht jo d'Erfahrung och nach reegelméisseg am Escher Gemengerot, Wat bréngt d'Gemengdemokratie, wann esouguer, loosse mer soe progressiv ugestrache Schäfferéit wéi hei an dëser Stad zu Esch sech an der neoliberaler Logik Vun Ofschaf vu Betribssteieren a reit an duerno dat feelend Geld duerch Taxenerhéijunge bei der Bevëlkerung kompenséiert. Wéini verstinn déi, wéi ëmmer gesot gëtt, Gemengepäpp, Gemengemammen, dass grausam, esou dee patriarchalen Déngens do, Gemengepäpp a Gemengemammen, ech wéilt verschiddener, ech wéilt net, datt den Helminger mäi Papp wier, jo. Wat bréngt dat, wa se net, wa se hiert Mandat net wouer huelen an d'Bevëlkerung wierklech mat abannen? Wa mir och gestäerkt ginn an deene Gemengewahlen, si mer der Meenung, datt ee muss sozial an ekologesch Prioritéite setzen. A mir wäerten Prioritéite setzen an der Energie, am Wunnengsbau, an der Schoulpolitik. Dofir muss een demokratesch Planifizéierung mëttel a laangfristeg maachen. Mir wäerten net eleng beschléissen, wat gutt ass. Mee mir wäerten d'Bedingunge stellen, fir datt d'Bevëlkerung entscheet, wat fir d'Allgemengheet, wat ee muss rehabilitéieren, d'Allgemengheet gutt ass, an net wat am Interesse vum Eenzelnen oder eenzelne Promoteur gutt ass. Dat heescht, mir wäerten och d'Bevëlkerung mat an der Verantwortung eranzéien. Net just mir wëlle Verantwortung iwwerhuelen, mee d'ganz Bevëlkerung muss an der Verantwortung iwwerhuelen. E muss Verantwortung iwwerhuelen an dofir brauch ee Fantasie, dofir muss een d'Besoine kennen, Pläng ausschaffen a Léisunge schafen, zesummen op en demokratesche Wee. Ech hu vill ze vill laang geschwat, dat wier et. Merci.